Azul a gma-tneɣ Yusef, Rebbi ak ibarek. Azul fell-ak a gma-tneɣ Rabaḥ, Rebbi ak ibarek ula d kečč. D acu i ɣ-d-tewwiḍ akken i ɣ-d-tɛeddi tikkelt deg wawal n Sidi Rebbi, wi kra ɣ-tt-id-tferqeḍ? Ihi ass-agi a gma-tneɣ Rabeḥ ma tebɣiḍ ad nkemmel deg wawalen i d-newwi akken deg uḥric amezwaru ɣef tmezgida. Yeɛni deg uḥric-nni amezwaru nemmeslay-d ɣef wayen umi qqaren afakan n Rebbi. Yeɛni nemmeslay-d, nemsefham-d d akken afakan n Rebbi mačči d axxam i bnan ifassen n yimdanen, meɛna d nekkni i d afakan n Rebbi.
Ass-agi a nkemmel deg wawal-agi i d-newwi akka ɣef tmezgida, a nwali, Amek i glaq a tili tikli n umasiḥi di tmezgida? Amin.
A k-ǧǧeɣ awal a gma-tneɣ Rabaḥ iwakken ad tẓalleḍ ɣef lewqat agi ara d-nesɛeddi akka. Amin.
Amin.
A batna igenwan a nḥemmed isem-ik, a Baba Rebbi, a nsali di ccan-ik, a nsali di lɛaḍima-k. Akni tanemmirt tameqqrant a batna igenwan ɣef ṛṛeḥma-k, ɣef leḥmala-nnek. Akni tanemmirt tameqqrant a batna igenwan ɣef lewqat-agi ara tefkiḍ deg gma-tneɣ Yusef iwakken a neɛreḍ ad nefṛeq awal-ik. Nessaram a Baba Ṛebbi ad ɣ-d-tsedduḍ s Ṛṛuḥ-ik Iqedsen, a Baba Ṛebbi ad terseḍ afus-ik fell-aneɣ, a Baba Ṛebbi ad tsebɛeḍ fell-aɣ zzux, ad ɣ-d-tefkeḍ annuz, a Batna Igenwan. Nessaram a Baba Ṛebbi ayen ara k-d-nefṛeq ad yili d lbaraka i nekkni, d lbaraka i yal yiwen as-isel, a Batna Igenwan. A Batna Igenwan, nḥemmed isem-ik, a Baba Ṛebbi ad nessali di ccan-ik, di lɛaḍima-k, ad nessali di tmanagt-ik, s isem n Mmi-k ɛzizen s Lɛisa n Lmasiḥ. Amin. Amin.
Ihi a gma-tneɣ Rabeḥ ma tebɣiḍ ad nɣer adlis n Yuḥenna, Linjil n Yuḥenna, ixef wis rbeɛṭac, taseddart tis tmanya, neɣ akken i s-qqaren Jean chapitre 14 verset 8.
Amin. Amin.
Filibus inṭeq-d yenna-yas, A Sidi, sken-aɣ-d kan Baba Ṛebbi, beṛka-yaɣ. Amin.
Amin.
Ihi Yasuɛ yenna i Filibus, yeɛni Filip, Acḥal ayagi i lliɣ yid-wen, ur iyi-teɛqilem ara? Win i yi-iwalan, iwala Baba. Ur nettmeslayeɣ ara ayen i d-yekkan seg-i, meɛna seg Baba Ṛebbi i izedɣen deg-i. D netta i iteggen neɣ i ixeddmen lecɣal akken i d-yenna deg udlis, yeɛni akken i d-yenna deg udlis-agi i d-neɣra akka, n Yuḥenna, ixef wis ṛbeɛṭac, taseddart-is tmanya. Ayen yebɣa ad d-yini Yasuɛ Lmasiḥ deg wayagi, Qqareɣ-d ayen i yi-d-yeqqar Baba. Xeddmeɣ ayen i yi-d-yeqqar Baba-tneɣ. Win i yi-smeḥsisen, ismeḥsis i Baba. Nekk xeddmeɣ lecɣal n Baba. Win i yi-iwalan, iwala Baba. Dagi, Lmasiḥ Ur d-ittmeslay ara ɣef wayen i ttwalint wallen, meɛna ittmeslay-d ɣef tugna-ines, yeɛni son image, tawrikt tanellit n Rebbi, yeɛni la personne spirituelle de Dieu. Yasuɛ yenna-d, Muqlet-iyi-d, akka i yella Baba. Akka i d-yenna Yasuɛ deg wawal-is, Win i yi-iwalan, iwala Baba. Amek i yexdem Yasuɛ iwakken ad d-yessebgen ababat? Isebgen-d tayri-s neɣ leḥmala-s, taɣdemt, yeɛni la justice, tidet, ar tigra, icetira. Ayen akken akk yexdem mmi-s axaṭer yexdem-it ubabat. Di lweqt-nni Yasuɛ mazal-it di lqaɛa. Tura, ass-agi, Yasuɛ ur yelli ara di lqaɛa s tecriḥt-is akked yiɣsan-is. Ma yella yiwen yusa-d a ɣ-d-isteqsi, Amek ay issineɣ Ṛebbi? D acu ara nexdem? D acu ara as-nini? Asteqsi dagi, Yeɛni d imasiḥiyen n tidet i nella? Yeɛni tettidirem awal n Ṛebbi? Acuɣer d nettmuddu ara tanagit, yeɛni le témoignage, cchada, igerrzen, yelhan, ma yella nettɛeggiḍ, nennaɛel? D acu n linjil iwumi ara d-nmudd tanagit neɣ tagwa? neɣ le témoignage. Ad nkemmel di tɣuri neɣ di leqraya ad nɣer eh, adlis amezwaru n Yuḥenna eh, ixef wis sin tiseddarin tis tlata alamma d setta neɣ 1 Jean chapitre 2 verset 3 à 6. Amin.
Ihi ma nettaɣ awal i Sidi Ṛebbi yerna neḥrez lumurat-is, d ayagi ara d-isbegnen belli nessen-it. Win ay inin ssneɣ Ṛebbi, yella ur yeṭṭif ara di lumurat-is, d akeddaf, ulac deg-s tidet. Ma d win yettaɣen awal-is s tidet, leḥmala n Sidi Ṛebbi tekmel deg wul-is, S wakka ara d-iban belli d ayla n Sidi Ṛebbi i nella. Win ay inin ṭṭfeɣ di Sidi Ṛebbi, ilaq ad yelḥu am wakken yelḥa Lmasiḥ. Amin.
Amin.
Ihi di tɣawsiwin-agi nezmer ad d-nessebgen belli nessen-it. D acu-tent tɣawsiwin-agi? Ma neḥrez lewṣayat-is, ad d-nessebgen ma d imasiḥiyen neɣ d ikeddaben. Ma yella neḥrez awal-is, tayri-s neɣ leḥmala-ines, tekmel deg-neɣ akken yura di tebrat tamezwarut n Yuḥenna ixef wis sin, taseddart tis tlata, yeɛni gma-tneɣ Rrbeḥ, akka d-teɣriḍ akka di tseddart-agi. Ur zmireɣ ara ad d-iniɣ ččḥeɣ ɣef wemɛellem-iw, neɣ ɣef, ɣef urgaz-iw, neɣ ad d-iniɣ ur ttmeslayeɣ ara akked d gma-agi, yeɛni zemreɣ ad d-iniɣ win i iwalan iwala baba di tegnit-agi neɣ di lḥala-agi? Yeɛni gma-t neɣ Rabeḥ tura amdan ara yeččḥen ɣef umɛalem-is, neɣ tameṭṭut ara yeččḥen ɣef urgaz-is, Yeɛni amdan ak, amasiḥi neɣ tamasiḥit akka am tagi, tezmer ad d-tini
ur tettbeggneḍ ara ay tsemḥeḍ gma tneɣ yisef mala tilḥin am tikaki ur tettbeggneḍ ara sidi rebbi di tudert-is amin ma yella ama d zdat umɛelmi-w ama d zdat umdakli-w ama d zdat negma Di tmezgida, ad d-iniɣ akken ur heddreɣ ara yid-k ma akin. Anect akka yessebgen-d belli akken tt-d ṣeddreɣ-ten-i, ur ssineɣ ara a Sidi Ṛebbi d lekteb. D tidet. Ur leḥḥuɣ ara di tidet, ulac leḥmala n Sidi Ṛebbi deg-i. Amin. Amin.
Ihi ad d-nini xaṭi. Taṣeddart tis setta teqqar-d, Ma nnan-d ṭṭfeɣ deg-s, ilaq ad nelḥu akken i yelḥa. Ilaq ad tɛiwdem tamuɣli i daxel-nwen, axaṭer ayagi ur d-yekki ara sɣur Ṛebbi, maca neɣ meɛna sɣur-wen. Awal Iqedsen yeqqar-d, ad nɣer Awal Iqedsen, ad nɣer adlis At Kulus, ixef wis tlata, taseddart tis xemsa, neɣ akken i s-qqaren s tṛumit, Colossiens, chapitre trois, verset cinq. Amin.
Ɣef ddemma n wayagi, xḍut i yir tikli n ddunit akkin, s wayes i tetteddum zik. Leḥram, ayen iɛefnen, lebɣi n tnefsit, cehwat n diri akked ṭṭmeɛ, ayagi merra am win yettɛebbiden ayen ixulfen Sidi Ṛebbi. Amin.
D acu i d anamek-ines neɣ lmeɛna-s? Ilaq ad tenɣeḍ ayen yellan n lqaɛa, yeɛni n ddunit-agi. Ma yella awal n Ṛebbi yeqqar-d ur ttɛeggiḍ ara. Ur ilaq ara ad xedmeɣ lebɣi n tfekka-inu, yeɛni n lǧessa-inu. D wayen i teṭṭamaɛ. Nekkni d imzuxxiyen aṭas. Nessutur a gma Tenɣriwt ma nezmer ad d-nini akka, nessutur di Sidi Rebbi i wakken a ɣ-iɛiwen, axaṭer nekkni d imzuxxiyen aṭas, amdan yettzuxxu aṭas. M akken nekkni d imasiḥiyen. Ilaq a nesɛa Lmasiḥ di tudert-nneɣ. Amin.
A nidir tudert n Lmasiḥ. Amin.
Ma yella awal n Ṛebbi yeqqar-d, Ḥemmel, ilaq-iyi ad ḥemmleɣ. Akka ara d-sbegneɣ Lmasiḥ. Yella wacu tebɣaḍ ad ternuḍ a gma-tneɣ a Rabeḥ? Amin, ma yi-tsemḥeḍ kan a gma-tneɣ Yusef, ɛni tazwara kniɣ tanemmirt tameqqrant mi tkemmleḍ afraq n wawal ɣef tmezgida, axaṭer timezgida d ayen d taɣawsa ilaq amasiḥi lmumen di Lmasiḥ, win yumnen s Lmasiḥ ilaq ad yissin d acu lmeɛna n timezgida, d acu d timezgida, d acu d afakan i n Ṛṛuḥ Iqedsen, ilaq ad issin daɣen amek ara yelḥu di tmezgida-agi. Amin. D tidet, akken i d-neɣra tiseddarin-agi iɛeddan, gma Tɛa Yusef, ma yella ur nelḥi ara, ma yella neqqar, nenna-d, nekkni d imasiḥiyen i nella, ilaq ad nelḥu akken yella, akken yedda Lmasiḥ. Amin. Lmasiḥ ilḥa s tidet, ilaq ad nelḥu di tidet. Lmasiḥ ilḥa di tezdeg, Ilaq ad nelḥu di tezdeg. Lmasiḥ ur yeskiddib ara, ula d nekkni ur neskiddib ara. Eh, Lmasiḥ yessebgen-d leḥmala-nnes, ula d nekkni ad nessebgen leḥmala-nneɣ. Akken i d-tenniḍ akka tikt, tikt, akken i d-tenniḍ akken ikat, tenniḍ-d ma yella zeɛfeɣ ɣef gma, as-tiniɣ dayen ur heddreɣ ara yid-s. Eh, zeɛfeɣ ɣef umɛellem-iw, ur heddreɣ ara yid-s. Ay akka ur d-ssebgraɣ ara Lmasiḥ d lekteb. Meɛna ma yili semḥeɣ, ma yella ḥemmleɣ-t, gma-yaki, semḥeɣ-as, xas akken yeɛni iga yak ayen n diri eh, xas akken yebɣu yella wayen n diri i k-yexdem ssmaḥ eh, ilaq ad nsamaḥ axaṭer eh, win iɣ-isemḥen ma akteṛ d lmasiḥ d sidi ṛebbi iɣ-isemḥen aṭas

Nezmer ad nkellex i yimdanen, mi Sidi Ṛebbi ur nezmir ara ad s-nkellex. Ihi d ayakka ilaq ad nefhem, ilaq ad neddu di lewṣayat n Sidi Ṛebbi. Ad neddu di lewṣayat, di ṭṭaɛa n wawal n Sidi Ṛebbi, ad nessirem di Sidi Ṛebbi ad ɣ-yessiǧhid, ad ɣ-yefk liman i wakken ad neddu di ṣṣfa. I wakken ad nefk cchada yelhan n Lmasiḥ. Amin a gma Tayes. Amin.
Ihi ma yella awal n Ṛebbi yeqqar-d. Ilaq ad tsurfeḍ neɣ ad tsemḥeḍ. Ad semḥeɣ. Ad semḥeɣ. Yeɛni eh, mm. k-id-nniḍ akka, tfarqeḍ akka wala gma-tneɣ mm. Rebah. Ihi imdanen ara iwalin ad walin Lmasiḥ. Amin.
Amin. Yeɛni d tidet.
Amin. Ma yili yiwen iga-yak ayen n diri, kečč ad t-tsemḥeḍ. Amin.
Dinna ara iwali amdan-nni ad iwali Lmasiḥ deg. Amin. Amin.
Amin. Nekni d afakan n Rruḥ Iqedsen. D wagi i d amasiḥi. D tidet, ilaq-aɣ ad nɣer Awal n Ṛebbi yal ass, neɣ kul ass, u ad t-nerr deg wulawen-nneɣ. Amin.
U ad yili deg tidmiyin-nneɣ, yeɛni deg ixemmimen-nneɣ. Mi ara neg ayen n diri neɣ uqbel ad nexdem ayen n diri, awal n Ṛebbi yettuɣal-d deg ixemmimen-nneɣ, axaṭer xas akken ur neɣri ara ass-agi awal-is, awal-is yezga deg-neɣ. Amin.
Awal n Ṛebbi yeqqar-aɣ-d amek ara nelḥu. Nekkni s Imasiḥiyen ur nesɛi ara ddin Meɛna nesɛa tudert. Amin. Meɛna d acu n tudert i d-nessebgan? Tudert n Lmasiḥ neɣ tudert-nneɣ? Yeɛni nezmer ad t-id-nefk d asteqsi. Nessaram d akken Ṛebbi a ɣ-d-yefk afud d ameqqran. Amin. Ṛebbi ur izdiɣ ara deg ufakan, yeɛni di lemqam neɣ dans un temple. yettwabnan s ifassen n yemdanen. Amin. Anda yezdeɣ Rebbi? Ma yella Rebbi yezdeɣ deg-neɣ, amek i ilaq ad tili tudert-nneɣ? Amin.
Yeɛni tid neǧǧ ula d wagat i d-nefka akka d asteqsi. Amin. Iha gma-tneɣ Rebbi ḥad ɣreɣ tabrat tamezwarut n Buṭrus, ixef amezwaru, tiseddarin tis tleṭṭac alamma d seṭṭac, Meɛna tiyessetmatin d waytmaten zemren ad t-ɣren alamma d ma d taseddart n xemsa u ɛecrin. Amin.
Amin.
Daymi sǧehdet leɛqel-nwen, ur ɣefflet ara, ɛasset iman-nwen, sɛut asirem iṣeḥḥan di leslak ara wen-d-ittunefken asmi ara d-yuɣal Ɛisa Lmasiḥ, ilit am arrac ittaɣen awal. Ur xeddmet ara ayen akk i txeddmem ass mi akken werɛad i ken-d-tekcim tmusni. Meɛna ilit teṣfam di tikli-nwen am akken yeṣfa Sidi Rebbi i wen-d-isawlen, imi yura, Ilit ṣfam axaṭer nekk ṣfiɣ. Amin.
Amin.
Ɣef leḥsab n tseddarin-agi i d-neɣra, amek i ilaq ad nili? Yeɛni nezmer ad d-nefk daɣen gma-ten Rrbeḥ d asteqsi, amek i ilaq ad nili? Amin.
Ilaq ad nili d imqedsen. Amin. D acu i d lmeɛna amqeddes? Amqeddes lmeɛna-s d win yettwaɛezlen i leqdic n Ṛebbi. D acu d lmeɛna-s? I netta kan, yeɛni i leqdic n Rebbi kan. Amin.
Mačči ala tiɣawsiwin i xeddmeɣ ara iyi-rren d amqeddes, meɛna deg wakken lliɣ nekkini d amqeddes. Amin.
Yettarra tiɣawsiwin i xeddmeɣ ttuqedsent. Amin. Yal taɣawsa a xedmeɣ Tettuqeddes axaṭer nekkini d amqeddes. D acu i d amahil-nneɣ neɣ i d axeddim-nneɣ? Nezmer yeɛni ad t-id-nefk daɣen d asteqsi. Yella wacu tebɣa ad d-tiniḍ a gma-tneɣ Rabaḥ? Amin a gma-tneɣ Yusef, awal n Sidi Ṛebbi yettweṣṣi-aɣ amek ara neddu, amek ara neddu nekkni llan d lmumnin, nekkni llan d imasiḥiyen, yettweṣṣi-aneɣ i wakken ad neddu di ṣṣfa, ad neddu di tezdeg, Inik ilit teṣfam axaṭer nekk ṣfiɣ. Ilaq ad ncabi Sidi Ṛebbi. Nezmer ad d-nini amek ur nezmir ara ad naweḍ Sidi Ṛebbi, ad naweḍ ṣṣfa n Sidi Ṛebbi. Meɛna Sidi Ṛebbi yefka-aɣ-d Ṛṛuḥ-is Iqedsen. Yellan d azedyan i ixeddmen lecɣal-is di tudert-nneɣ, netta ara aɣ-ibeddlen akken eh, netta aɣ-yesseɣren netta aɣ-yefken tamusni akken yettnadda tseddarin-agi aɣ-yefk tamusni iwakken ad nẓer amek ara neddu ama di tmezgida ama deg uxeddim-nneɣ ama di twaculin-nneɣ anda nedda ad nissin amek ara nelḥu anda nedda anda nella ad d-nsebgen Sidi Ṛebbi di tudert-nneɣ, di lecɣal-nneɣ. Eh, lecɣal-nneɣ ad ilin eh, lhan axaṭer eh, nelha. Sidi Ṛebbi yelha, ilaq ad xedmeɣ lecɣal yelhan. Mačči ma ma wḍeɣ ɣer uxeddim sɛdazeɣ ur bɣiɣ ara ad xedmeɣ neɣ ad xedmeɣ lḥaǧa as iniɣ maɛlic xas texṣer diri-tt maɛlic. Kul mi ara xedmeɣ lḥaǧa ad tt-xedmeɣ i Sidi Ṛebbi. Awal n Sidi Ṛebbi yeqqar xedmet am akken ar ɣur-i i txeddmem. Axaṭer nekkni llan d imasiḥiyen ur neḥwaǧ ara amɛellem ad yili ɣef uquray-nneɣ. Ma xas ur yelli ara dinna, lxedma-nneɣ ad tt-nexdem akken tella, akken twilem. ur nesneziyid ur sensenqas ma yella dinna kifkif ma ulac dinna kifkif axaṭer ilaq-iyi ad lḥuɣ akken i d-iwṣa Sidi Rebbi amin gma tayes amin ihadden ɣer gma tneɣreb adlis umi qqaren irumaniyen ixef amezwaru taseddart tis sebɛa neɣ Romain chapitre 1 verset 7 i wid akk yellan di temdint n Roma i iḥemmel Sidi Rebbi Imumi i d-yessawel ad ilin d ayla-s. Ṛṛeḥma d talwit a wen-ttunefk-d sɣur Sidi Ṛebbi, Baba-tneɣ akk d Ssid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ. Amin.
Nettwaɛzel i yiwen n leqdic d amqeddes. Nettwafren neɣ nettwaxtar i wakken a nili d imqedsen. Ma yella nettwaɛzel i wakken a nili d imqedsen, Amek i ilaq ad tili tikli-nneɣ? Yeɛni nezmer ad nefk d asteqsi, amek i ilaq ad tili tikli-nneɣ? Di yal tikli-nneɣ, amek i ilaq ad nili? Yeɛni nezmer ad nefk d asteqsi, d imqedsen. D acu i d lmeɛna ad tili tikli-nneɣ d tamqeddest? Mi ara aɣ-gen neɣ aɣ-xedmen Imdanen d tiɣawsiwin n diri, n lbaṭel, amek i ilaq ad neddu? Ma yella amɛellem-iw d yemdukal-iw n lxedma d imcumen. Ɣur-i amɛellem i yellan d amḍebber ɣef lxedma-inu, meɛna yegguma ad iyi-ixelleṣ. Amek ara tili tmuɣli-w ɣer umɛellem-agi? Di yal tamsalt, di yal lweqt, ilaq-iyi ad steqsayeɣ iman-iw d acu ara yexdem Yasuɛ Lmasiḥ deg umkan-iw limer neɣ lukan yella di temsalt-agi. Amin. Twalaḍ ihi a gma-tneɣ Rabeḥ? Yeɛni ilaq-aɣ nekkni s imassiḥen ad nesteqsay yal ass mi ara nili di di temsalt am tagi, yeɛni amɛellem amdan ixeddem ɣer umɛellem, amɛellem ur t-yettxelliṣ ara, ma yella amdan ila d amasiḥi ilaq ad yesteqsay amek ara yili lmasiḥ di temsalt am tagi.

amek ara xedmeɣ ur ẓriɣ ara amek ara xedmeɣ mi lukan d lmasiḥ i yellan deg umkan-inu tura amek ara yexdem ah s lmasiḥ a s-isemmaḥ lmasiḥ ad t-iḥemmel lmasiḥ ur yeskiddib ara lmasiḥ ur s-yettaṭṭaf ara cceḥna lmasiḥ ur s-yettaṭṭaf ara cceḥna amin amin d tidet agmat neɣ rrbeḥ yeɛni d neqqar ara d ayen isehlen amin axaṭar tacriḥt n umdan teẓriḍ amek amin agmat neɣ yusef meɛna nessaram dakken nekni s imasiḥiyen

Neɣ akken s-qqaren s trumit, Romains chapitre 12 versets 15 à 17. Ferḥet d wid iferḥen, ttrut d wid yettrun. Ur xeddmet ara lxilaf n wagarawen. Ur ssimɣuret ara iman-nwen, meɛna ddut s wannuz. Ur ḥettbet ara iman-nwen d wid yessnen, ur ttarat ara Ttar seg wid i ken-iḍurren, nadit ɣef wayen yelhan zdat yemdanen merra. Amin. Amin. Ilit di lferḥ, ur ttarat ara i wayen n diri s wayen n diri. Ilaq ad nettḥemmid Rebbi i yal taɣawsa. Rebbi ittwelliheɣ aṭas. amek ara neddu. Di yal tamsalt, ad nesteqsay iman-nneɣ d acu ara yexdem deg umkan-nneɣ limer d Yasuɛ ara yilin di temsalt am tagi neɣ di temsalt-agi. Atan agmatneɣ Rabeḥ, ma tebɣiḍ newweḍ-d ɣer taggara n wawal-agi n uḥric wis sin n tmezgida. Amin a gma-tneɣ yettfaken iɣ tanemmirt tameqqrant ɣef wamek ara tferqeḍ akka xaṭer ilaq nekni yellan d imasiḥiyen ad nissin amek ara neddu di tmezgida amek ara nelḥu gar watmaten amek i ilaq ad idireɣ axaṭer tenniḍ-d lmasiḥ d tudert eh, lmasiḥ d tudert ilaq ad issineɣ ma yella kini qqareɣ iman-iw d amasiḥi ilaq ad issineɣ amek ara amek ara teddu tudert-iw ama di tmezgida ama di lxedma ama di twacult-inu eh, lmasiḥ yesɣaray-aneɣ Zmasiḥ yettɣalayenaɣ, yeqqar-ak ulac acu xedmeɣ sɣur-i, meɛna kulci ayen i d-yeqqar baba Rebbi, ulac ayen xedmeɣ s lebɣi-w, xedmeɣ kan lebɣi n baba. Ula d nekkni d imasiḥiyen, Ass-agi ad d-nini akken i d-nekk d Lmasiḥ, ur nxeddem ara ayen nebɣa kan nekni, meɛna ad nexdem kan lebɣi n Sidi Rebbi. Lebɣi n Sidi Rebbi d ayen akken i aɣ-d-ifka di Tektabt Iqedsen, lewṣayat nni i aɣ-d-ifka di Tektabt Iqedsen, d tidak-nni swayes ara neddu. ur nxeddem ara ɣef leḥsab n lɛaqliya-nneɣ ɣef leḥsab n tmussni-nneɣ meɛna ɣef leḥsab n wawal iqedsen wawal iqedsen akken i tferqeḍ deg Matna Yusef tenniḍ-d win yellan d amasiḥi yeqqaren kra n Sidi Rebbi ilaq ad yelḥu akken yelḥa lmasiḥ d ṣṣeḥ akken i d-nenna tikta zwara ur nettkelliq ara s iman-nneɣ d amasiḥi d amasiḥi amek i tenniḍ d amasiḥi D Lmasiḥ i tewwiḍ isem neɣ d tudert-ik i deg ay d-yettban Lmasiḥ? Di tudert-inu ilaq ad d-iban Lmasiḥ. Ma yella ḥemmleɣ Lmasiḥ, ma yella akin i nniɣ-d d Amasiḥi, ilaq i wiḍen-in ad d-walin Lmasiḥ deg-i. Ama di twacult-iw, ama di tmezgida, ama deg uxeddim, anda ddiɣ ilaq ad d-iban Lmasiḥ. Akka i gma-tneɣ Yusef, di daɣen-ik ad yeqqar-ak, tenniḍ-d ilaq ad neddu s wannuz. ilaq ad neddu s wannuz amasiḥi eh, d acu eh, i t-iceǧhiden ma yella ṭṭalab di sidi rebbi i wakken ad yanes axaṭer eh, lmasiḥ yesɣer-aneɣ netta glan s lɛaḍima-s s tezmert-is yunez inek aqlin kini udraɣ-d wwiɣ-d ṣṣifa wala d amdan gar-awen unzeɣ i wakken ur sekneɣ amek ara tanzem ula d kenwi yesɣar-aneɣ Amek ara yanzeɣ di tmezgida? Amek ara, amek ara ẓreɣ gma-ni yellan s tama-inu neɣ wetma-ni yellan s tama-inu? Ama kta d tameqqrant, ama kta inu S nnig-inu yettkan-d, nekkini d amecṭuḥ. Ama di lxedma, ama di twacult, ilaq ad dduɣ s wannus. Ilaq ad dduɣ s wanuz. Ur ẓriɣ ara ma tecfiḍ eh, eh, i teqsiṭ-nni eh, tmeṭṭut-nni takananit. Ini-as Yasuɛ Almasiḥ, ini-as nettmudir aɣrum i yiqjan. Meɛna nettat tesɛa liman, tini-as ula d iqjan tessen
ayen akken i d-iɣlin seg uɣrum akk ayen i d-iɣlin seg aftaten i d-iɣlin seg uɣrum-nni ɣer lqaɛa tettent awal-agi qerreḥ meɛna nettat tunez tesɛa liman xaṭer anuz iteddu di liman ur zmireɣ ad nni sɛaɣ anuz ur sɛiɣ ara liman neɣ sɛiɣ liman nekkni ur ttazzɣ ara d ayaki nessaram di sidi rebbi ad nelḥu deg wani uzag matna yusef akken i d-teniḍ daɣen-ik ad tkemmleɣ kan deg wawal-ik wakken sidi rebbi yettweṣṣiyen ad neddu di lferḥ ilaq ad neddu di lferḥ yeqqar-ak ḥemdet ilaq ad nili di leḥmadi ama d lewqat iṣeɛben ama d lewqat isehlen i wakken ad d-nban d tidet d imasiḥin i nella ma yella nufa-d kan ciṭ uɛwiq nekmasi nesmiskin akk ilaq ad neḥmed Rebbi neẓra Sidi Rebbi ad ɣ-yessufeɣ di kul taswiɛt. Amin. Tanemmirt-ik a gma-tneɣ Rabeḥ, yeɛni d imeslayen i ɣ-yessiǧhiden aṭas aṭas. Amin.
Uqbel kan ad nekfu agmat neɣ Rebḥa Tanihi, awal ad k-ǧǧeɣ daɣen awal ar ɣur-k iwakken ad tẓalleḍ. Amin. Iwakken ad d-neḥmed Sidi Rebbi, ur s-nini tanemmirt akk ɣef imeslayen-agi i ɣ-d-ifka ass-agi. Amin, amin.
A Batnag, iwan ad nḥmed isem-ik, a Baba Rebbi, ad nsali di ccan-ik, ad nsali di lɛaḍima-k. Akkenni tanmirt tameqqrant a Ṛebbi ɣef leḥmala-nnek, axaṭer kečč i a Ṛebbi i ɣ-d-isawlen, d kečč i ɣ-ixtaren ma qbel d-txelqeḍ igenwan d lqaɛa. A Ṛebbi textareḍ-aneɣ-d iwakken a nelḥu ɣef leḥsab n lewṣayat-ik, a nelḥu di tezdeg, axaṭer tenniḍ-d, N, ilit di tezdeg axaṭer nekkini zeddigeɣ. Init d imqeddsen axaṭer akken-i d amqeddes i lliɣ. A Ṛebbi, nessutur a Ṛebbi iwakken ayen akka i d-nesla deg wawal-ik ad yeqqim deg wulawen-nneɣ, ad t-neḥrez iwakken ad neddu di lewṣayat-ik, ad neddu di ṭṭaɛa n wawal-ik a Batna Agwan. A Batna Agwan, ad nḥemmed isem-ik, ad nsali di ccan-ik akken-i tanemmirt tameqqrant axaṭer awal-ik yefteḥ-aɣ itteldi-aɣ allen-nneɣ, netteddu di lebɣi-k, netteddu di tafat-ik a Ṛebbi Ɛezen.